السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو راجدھانی دی کہانی گھن کے تورا دوست تورا ہوسٹ گدن فر عباس حاضر ہے سفر کرنے پہن سی اج چھن چھن دا ریوار ہے تری نومبر ہے تری نومبر دی پاکستان دی سیاسی تاریخ دے وچ ایک خاص اہمیت ہے یہ حوالے نال بھی تو کم اپڈیٹ کرے سا تے اسلام آباد دے حوالے نال جیڑا خبرہ ہیں آج اسلام آباد اچ میڈیا تے سوشل میڈیا تے جیڑا خبرہ چل جا پہن اندھے تو ڈسکس کرنے ہیں رات خیبر پختونخوا اسمبلی دا اجلاس تھئے اوندے وچ دھواں دھار تقریراں تھئن علی امین گنڈا پور صاحب نے جیڑا ہے اتھاں انقلاب دی گال کیتی ہے او انقلاب دی گال کیا ہے او انقلاب کیوں گھناون چاہندن اے ساریاں گالیں تہاڈے نال میں سانجھا کرینداں اے سفر کریندے ہیں تے نال نال تہاکوں راجدھانی دی کہانی بھی سنیں دے جلدے ہیں امین پارک روڈ تے دوستو سا آ گئے ہیں اج اسلام آباد دے وچ ایویں ہلکا ہلکا جھڑ ہے سج کئی ویلے جھاتی پیندے ول جھڑ دے اولے لک ویندے اے ہے صورت حال موسم دی باقی رہی گال پاکستان تحریک انصاف دی پاکستان تحریک انصاف دے وچ جڑا مسئلے معاملے ہیں وہ چلتے پین پی ٹی آئی دی قیادت ہک ڈوجھے تے الزام تراشیاں وی کریندی پئی اے، کل رات کوں پارلیمانی پارٹی دا اجلاس تھئے پشاور دے وچ اتھاں لوگاں نے سوالات کیتن قیادت توں ول اتھاں علی امین گنڈا پور صاحب دا موقف اے ہا کہ بشرا بی بی کوں او بچاون چاہندے ہن او بچا کے گھن گئن اگر خدا نخواستہ بشرا بی بی گرفتار تھیوے نا یا انہاں کوں کچھ تھیویا انہاں نے اے الزام وی عائد کیتے کہ شاید انہاں اتے فائرنگ کیتی گئی اے۔ ایں حوالے نال جیڑھا ہے بشرا بی بی دی جیڑھی ترجمان ہن مشال یوسف زئی اوندا بیان وی آئے کہ خبر اے وی آئی اے کہ مشال یوسف زئی کو جیڑھا ہے نا اوندے عہدے تو ہٹا ڈیتے حکومت نے ول اے گال وی تھئی اے کہ جیڑھا پارلیمانی پارٹی دا اجلاس ہا اتھاں بشرا بی بی کوں پاک پارٹی دی جیڑھی سیاسی سرگرمیاں ہن اتوں دور رکھݨ دے حوالے نال وی کوئی ڳالھ مہاڑ تھیسی اے ساریاں ڳالھیں ہن جیڑھیاں این سامݨے رات جیڑھا اے اسمبلی دے وچ ترے چار خطابات تھئن چار خطابات تھئن جو اوندے وچوں جیڑھا اہم خطاب ہا او علی امین گنڈا پور دا ہا علی امین گنڈا پور نے خطاب تو پہلے پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی دی جڑی راہداری ہے اندر گفتگو کریندے ہوئے صحافی دے سوال اچ آکھے کہ وفاقی حکومت اگر گورنر راج لاون چاہندی ہے تو بے شک لا ڈیوے میں ڈیکھساں اے کیویں اے گورنر راج لیندن کیا کریندن ول اسمبلی دے وچ جڑا خطابات تھین اندر تے بہت زیادہ خاص طور تے جڑے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اندر تے سخت تنقید کیتی ہے اراکین اسمبلی نے انہاں نے آکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف دے نہتے کارکنیں کوں جڑا ہے گولیاں دے اگوں سٹ ڈتا گئے گولیاں وسایا گئے آسو گیس دے شیل سٹے گئے کیویں کیویں کیا کیا وہ ساری جڑی ہے نا ایویں آکھو منظر کشی کھڑ کے کیتی گئی ہے یہ بھی آکھیا گیا کہ شاید کوئی جڑا ڈی چوک آ وہ کربلا دا منظر دسایا گئے سارا گالیں تھین پارلیمنٹ دے ایوان دے وچ لیکن افسوس دی گال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا دے اندر جڑا وادی کرم دے وچ پارا چنار دے وچ جڑا مسئلہ چلدا پے معاملہ چلدا پے لگ بھگ ایک سو سولہ بندے ہن تک اتھاں اپنی جان گنوا چکے ہیں اندر اتنے کہیں ایک لفظ بھی نہیں کرکیا یہ ایک افسوسناک گالھ ہے باقی ظاہر ہے پارلیمنٹ اپنا پی ٹی آئی دے جڑے ورکر ہیں انہوں نے الاوݨ انہوں دا فرض بنتا ہا انہوں کو الاونا بھی چاہیے نہ صرف الاونا چاہیے بلکہ اتھاں جڑے ویلے پی ٹی آئی دے ورکر ڈی چوک تے جناح ایونیو تے چائنا چوک تے ول فیصل ایونیو تے جتھاں کتھاں سامنا کریں دے رہ گئے انجھے ویلے بھی پاک پی ٹی آئی دی قیادت کو اتھاں موجود ہونا چاہیے ہا اتھاں اے قیادت جیڑھی اے نہیں رک سکی انہاں نے رات ایک دھمکی دیتی ہے انہیں انقلاب دی گال کیتی جو تک میرے سے انہیں آکھے بھئی میں انقلاب گھن کے آساں سارا انقلاب جڑا ہے عمران خان دی رہائی واسطے ہو سی انہیں آکھے بحیثیت وزیر اعلیٰ میں آدھا پیا کہ عمران خان دی رہائی ساکو چاہی دی ہے ہر حال دے وچ اور ساکوں جلد تو جلد چاہی دی ہے نہ تاں اساں گولیاں دا جواب گولیاں نال ڈیسوں اور ایندے ذمہ دار تو تساں ہوسو تساں توں مراد اوں وفاقی حکومت کوں اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کوں علی امین گنڈا پور مخاطب کیتے انہاں نے آکھے کہ سارے احتجاج اچ انہاں نے اپنے لوک شامل کیتن ریڈ زون انہاں اے گال وی کیتی ریڈ زون کہیں دے پیو دا کہہ نہیں ریڈ زون سارا اپنا ہے اے جڑی اسمبلی ہے اے جڑے عمارتاں ہن، بلڈنگاں ہن اے ساڈے آپݨے ہن، سارے جیڑھے کارکن ہن او اتھاں پر امن احتجاج واسطے گئے ہن او کہیں قسم دی شر پسندی نہ ہن کرݨ چاہندے انہاں اتے خواہ مخواہ ظلم کیتا ڳئے انہیں کوں ایویں برسٹ مارے ڳئے ہن جیویں اے خدا نخواستہ کوئی مقبوضہ کشمیر دا علاقہ ہووے انہاں اے الزام وی لائے کہ او جیڑھے ویلے اسلام آباد توں واپس ویندے پئے ہن بشریٰ بی بی کوں گھن کے انہاں دے اگوں رکاوٹاں کھڑیاں کیتیاں گئن، انہاں دے قافلے تے فائرنگ کیتی گئی اے، ہک جاہ تے نئیں ڈو ترے جہیں تے انہاں نے آکھیے فائرنگ تھئی اے بلکہ انہاں نے اے الزام وی عائد کیتے کہ جیڑھے رینجر اہلکار ہن او خیبر پختونخوا دی حدود دے اندر لگے گئن تے ایندے ثبوت ہن میڈے کولو اے میں ثبوت سامنے گھن آساں۔ اے ہن سی ساریاں گالھیں جیڑھیاں علی امین گنڈا پور صاحب نے رات اتھاں کھڑ کے کیتین تے نال جیڑھا ہے ڈاکٹر امجد نے وی دھواں دار خطاب کیتے تے ول انہاں دے رکن اسمبلی ہیں سہیل آفریدی غالبا انہاں نے بھی گال مہاڑ کیتی ہے ان تو علاوہ انہاں نے یہ دھمکی بھی دیتی ہے کہ جڑا اساں اسلحہ چاہ کے آسوں ول تساں تکڑے تھی وائے تو کو بھجن نہ ڈیسوں اساں ول یہ دیکھسوں کہ کون بھج دے اگر تساں اتنا بے شرم تے بغیرت ہو سارے لوگ دہشت گرد ہن تساں انہاں تے گولیاں وسیندے رہ گئے ہو او شدے واپس نہ ویندے بھج دے نہ تاں کیا کرے نہ گولیاں دا کو کون کھڑے ہا اون علی امین گنڈا صاحب گنڈا پور صاحب نے یہ دھمکی بھی دیتی ہے کہ اون ڈیہ تو ڈر ونجو جڑا اساں گولی دا جواب گولی نال دیسوں بہرحال خوفناک خطابات کیتے انہوں نے ایں توں علاوہ سوشل میڈیا تے اوہ پروپیگنڈا جاری ہے خاص طور تے یہ جڑا معاملہ تھے ڈی چوک دے وچ فائرنگ دا واقعہ کتنا لوگ جام بھاگ تھے کتنا لوگ زخمی تھے ان حوالے نال عجیب و غریب دعوے سامنے آندے پن کوئی سو تو ہزار کوئی ہزاریں تک گال چلی گئی ہے ایک بندے دا کل بیان آ خدا نہ خواستہ کہ اتنا لوگ اندر گئے واضح نظر آتا پہ کہ ای معاملے دے اتنے سیاست کی ویندی پی ہے جڑے نہتے تے غریب کارکن جڑے پارٹی نال مخلص ہن وہ آئن انہاں دے انہاں دی قربانی کو انہاں دی قربانی کو رائے گاں کر ڈیونڑ آلی گالھ اے تساں مبالغہ کریسو تساں ثبوت گھن کے نہ آسو سامنڑے صرف گالھیں باتیں اچ ہک اٹھسی او آکھسی ڈو سو مر گئن بیا اٹھسی اڈھائی سو مر گئن بیا آکھسی چالی مر گئن بیا آکھسی اتنا لیکن ثبوت تہاڈے کولو نہ ہوسی تاں کون اعتبار کریسی اے گالھ ایویں آئی ونجائی تھیسی معاملہ جیڑا ہے ایندا کوئی حل نہ نکلسی پی ٹی آئی کوں بطور جماعت کنکریٹ ثبوتیں دے نال آونا چاہیے دے میڈیا کو دسنا چاہیے دے کہ اے اے سارا نقصان تھے وفاقی حکومت نے جی میں کل وزیر اعظم صاحب نے خطاب کی تے دسے کہ کتنا نقصان تھے ایک سو نوے ارب روپے دا نقصان تھے انہاں پانچ ڈیاں دے وچ معیشت کو تے ملکی خزانے کو اے سارے گالیں جڑے ہیں ظاہر ہے او بھی مقدمات دو ویندے پین درجنہ دی تعداد وچ مقدمات تھیندے پین ایک تھانے چ نہیں ہک شہر دے وچ کئی کئی تھانڑیاں دے وچ راول پنڈی دا کیرھا تھانڑا ہوسی ایسا جتھاں کوئی مقدمہ نہ تھیا ہوسی اسلام آباد دے وی کئی تھانڑیاں وچ مقدمات ہن اٹک دے وی کئی تھانڑیاں دے وچ مقدمات درج کیتے گئے ہن جہلم اے ساریاں گالھیں جیڑیاں ہن معاملے کوں سدھار والے پاسے نہ گھن ویسن انتشار والے پاسے گھن ویسن پارٹی جیڑی ہے سب تائیں میں لگدے کہ پی ٹی آئی اپنے انتشار کو لکاون واسطے اے سارا جیڑا نقصان تھے یا ملک دی نموشی تھئی ہے

کوئی تصویر نی شیئر تھئی کوئی خبر نی آئی کہ فلاں عہدے دار پارٹی دا وڈا ذمہ دار بندہ اتھاں گیا ہووے تے اتھاں ونج انہیں تعزیت کیتی ہووے تے اوں جاہ تے بہہ کے کوئی گالھ کیتی ہووے میڈیا نال ایسی کوئی گالھ کینی ایویں سوشل میڈیا تے بہہ کے ٹی وی چینلیں دے پروگرامیں اچ ونج کے متضاد دعوے کر ڈیون نال او اپنے کیس کوں بنڑاون دی بجائے ونجیندے پین اے بہرحال سوچنا پوسی پاکستان تحریک انصاف دا مسئلہ اے باقی رہی گالھ تریہہ نومبر دی تاں اج جیڑا ہے تریہہ نومبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی دا یوم تاسیس ہے این حوالے نال جیڑا ہے اج جیڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی دے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جیڑے ہیں انہوں نے مختلف شہریں دے وچ پاکستان دے جی ہاں پاکستان دے ایک سو پنجا تو زائد ضلعوں دے وچ سوا چھ بجے ویڈیو لنک نال خطاب کرنے خطاب تو پہلے او کوئٹہ اچ وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بگٹی جام شورو اچ وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ پشاور اچ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی تے ملتان اچ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر دا خطاب ویتی تھی اے مختلف شاہراں دے وچ انہاں دے مختلف جیڑھے ذمہ داران او خطابات کریسن بلاول بھٹو دے خطاب توں پہلے ایں توں علاوہ وزیر اعلی سندھ مراد علی شہادت تک میں رس چھوڑیاں چیئرمین دا خطاب جیڑھا ہے حیدرآباد دے وچ قائم علی شاہ انہاں دے خطاب توں پہلے قائم علی شاہ تے نال گجرانوالے وچ اعتزاز احسن راولپنڈی وچ راجہ پرویز اشرف تے سانگھڑ وچ شازیہ مری وی خطاب کریسن۔ سرائیکی وسیب دے وچ مخدوم احمد محمود رحیم یار خان اچ، نثار کھوڑو تے سعید غنی کراچی اچ، خورشید شاہ سکھر اچ، قمر زمان کائرہ اٹک اچ، جمیل سومرو لاڑکانہ اچ تے چوہدری منظور فیصل آباد اچ کارکناں نال خطاب کریسن۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دا خطاب جیڑھا ہے او قومی میڈیا تے سوشل میڈیا تے ڈیجیٹل میڈیا تے تمام انہاں اضلاع دے نال نال ڈیجیٹل میڈیا تے وی سارا کچھ شیئر تھیونے تو یاد ہوسی کہ پاکستان پیپل پارٹی دا جڑا قیام ہے لاہور اچ تری نومبر انیس سو ستاہٹھ دے وچ تھیا ہا پیپل پارٹی بنی ہے اج پیپل پارٹی دا یوم تاسیس ہے ملکی موجودہ صورت حال دے تناظر دے وچ بلاول بھٹو دا خطاب جڑا ہے او انتہائی اہمیت دا حامل ہوسی۔ او سنڑݨ والا خطاب ہوسی۔ شام کوں جیڑھے راج دھانی دی کہانی کریسوں اوندے وچ گالھیں کریسوں کہ ڈسیسوں تہاکوں کہ کیا گالھ مہاڑ تھئی اے۔ اے ہئی اج دی راج دھانی دی کہانی دوستو تے باقی گالھیں جیڑھا ہے ڈسیسوں تہاکوں۔ اج صحافی مطیع اللہ جان دی جیڑھی ضمانت دی درخواست تے اوندا ݙیکھسوں کہ کل ہائی کورٹ نے جیڑھا ہے انہاں دی جیڑھی جسمانی ریمانڈ آ او معطل کر ݙتا ہا تے او ہݨ جوڈیشل ریمانڈ تے آکھو کسٹڈی اچ ہن تے انہاں دی درخواست دی درخواست ضمانت جیڑھی ہے او وی دائر ہئی ایں بارے اچ کیا اپڈیٹ آندی ہے ایہ وی تہاکوں ݙسیسوں لاہور دے صحافی شاکر محمود اعوان جیڑھے ہن انہاں دے بارے وچ وی تہاکوں آگاہ کریسوں کہ کیا تھیا کیا نہ تھیا انہاں دی فیملی اے الزام لیندی پی ہے کہ انہاں کوں پولیس دے باوردی اہلکار جڑا ہے نا انہاں کوں گرفتار کر کے گھن گئے اے صورتحال جڑا ہے بہرحال جو وی ہے جیسی ہے سامنے شام کو جناب کو ڈسے سوں دوستو شام تک میں کو اجازت دیو تے نال ہی ولاگ کو تساں شیئر لازمی کرنے سوشل میڈیا تے تساں اگر فیس بک تے دے دے بیٹھے ہو تو شیئر کیتی ونجو لائک کیتی ونجو اگر ٹویٹر تے دے دے بیٹھے ہو تو وال بھی شیئر کرو لائک کرو ری پوسٹ کرو اگر تساں یوٹیوب تے ݙیندے بیٹھے ہو تاں اون تے وی ونج کے تساں کمنٹ کر سکدے ہو لائک کر سکدے ہو تے لنک کاپی کر کے اپنے واٹس ایپ گروپاں دے وچ وی شیئر کر سکدے ہو کوئی صلاح ݙیو تہاݙی صلاح وی اساں اپنے ویلاگ وچ شامل کریسوں شام تک اپنے دوست اپنے ہوسٹ بدن خرم باس کو اجازت ݙیو رب سونے دے حوالے